Исәнмесез, сез Тыйм ТВ телеканалында Сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Ә бүген бездә кунакта Галиәскәр Камал театры актрисасы, Татарстанның ат казанган артисты Миләүшә Шәйхетдинова булыр.
Ачык. Алланың биргәне шөкер. Туйга нәрсәләр алыйм? Әйт. Белмим инде, карт. Әле син алып кайткан бер капчык онда бетмәгән. Шул җитә, җитә. Аллага шөкер, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Туй төшем арасында бер ай катыштырырга булмаса, бер капчык он ал. Аннан ары бу как төшкә Фәридә әйтә, беренче сорт кирәк ди. Без алган май ярамый, сикерүчән булыр ди. Бер кечкенә генә капкачык май алсаң ди. Кодаларга чәй, ана куярга, муллаларны чакыргач, кунак куярга белмим инде, вареникалар алсаң, мулла белән коточкач Кыру шикәр генә кысып булмас, йомыркам бар әле. Җитмәсә, аны монда тирә-күршеләрдән дә табыла, әле шәһәрдән дә ашып йөрмәсең иде. Бәлеш җимешем дә бетмәгән әле, никах мәҗлесе вакытында бит хәерче Миңлекол кебек ич дүрт җимеш кенә чыгарып кую кызык булмас. Үзең шул мулла Мәзин белән кода булачаксың. Тешлесе биш-алты кадак, бик теләсәң, ун кадак алырсың. Тешсезне биш-алты кадактан да артык булмасын. Как теш өстенә сибәргә чәчәкләп конфет ал. Фәрзия әйтә, алар ике төрле була, ди, берсе вак-вак кына, ярма кебек, икенчесе эре-эре кына, чәчәге кебек, ди. Онытма, ике төрле. Кая боларны онытмыйсың, җазипларыгыз килә! Күңелләре боргаланып, фәлән итеп китмәсен дисәң, бер-ике. Минем белән ресторанга.

Әти-әнисе белгәч, моңа чик куелды. Мине техникумнан эштән кудылар, аны укырга башка шәһәргә җибәрделәр. Сакламыйм мин, бала таптым. Фатирга түләргә акча юк, дусларым да. Мине бала белән подъездлардан куып чыгара башладылар. Ә бала бит бертуктамый елады да елады, елады да. Вокзалда безгә игътибар итүче кеше дә булмады.

Бик зур рәхмәт, гастроль графигы бик нык эшләп торганда, бик зур укыту эшләре, премьералар алдында вакыт табып килүегез өчен. Рәхмәт чакыруыгызга. Һәм сезгә әлеге бәләкәй генә чәчәк бәйләме бүләк итүдән башлыйк әле интервьюны. Рәхмәт бик зур. Минем дә сезгә бүләгем бар. Без менә әтигә багышланган китап чыгарган идек монда.

тамашачылардан чәчәк алырга, менә ул һәрбер актерның алкышлар һәм чәчәкләр инде. Нинди чәчәккә дә кайсы бер вакытны балалар рәсем дә ясап чыгалар чәчәкләр белән. Менә әгәр дә таныш булмаган кеше дә алып килсә, ул тагы да ничектер гаҗәеп була һәм бик кадерле була. Актер халкы, гомумән, барысы да чәчәкләр бик яратадыр. Мин бөтен чәчәкләргә дә риза. Ә бармы ниндидер шундый истәлек, бүләк менә сезнең исе күңелегезгә кереп калган? Шул сәхнәдә.
Шул ук сәхнәдә, шул ук бәлки укучыларыгыз арасында. Укучылар э, Әлбәттә, чәчәкләр белән киләләр, әйтәм бит, рәсемнәр белән киләләр. Балалар кайсыбер вакытны үзенең конфетын, конфета белән бүлешәләр, әйтәләр, менә теге, бирәм инде сиңа, дип. Мин шуңа күрә бер вакытны Санкт-Петербургта миңа шундый бер статуя алып килгәннәр иде. Ә самолетта очарга багажда ярамый ручная кладь. Аны мин шулай кулда тотып кайтырга шундый э, теге э, вакытлар да була инде. Ләкин минем яраткан чәчәк дип әйтергә менә яраткан андый юктыр.
Андый юк. Әйе. Иң мөһиме игътибар. Иң мөһиме игътибар, әйе.
Ә менә сез үзегез дә актер, бик көчле актерлар, сәнгатьтә кайнаган кешеләр гаиләсендә үскәнсез, име һәм шуңа күрә микән театрны яуларга ашыкмагансыз дип аңладым мин. Шулаймы? Мин, гомумән, сәхнә, сәхнәдә дә ике яшьтән. Ике яшьтә әти-әниләр белән гастрольдә йөреп, ә ул гастроль элеккеге вакытта ул хәзерге отельләр түгел. Әйе, безнең әни белән әтинең плиткасы бар иде. Шундый ул түгәрәкни белән анарда ашлар пешереп, кайсы бер вакытны юлларда салкында калып, салкын авыздан парлар чыга торган клубларда уйнап, һәм мин шуңа күрә бик арыган идем гастрольләрдән кырык көн төрле төрле җирләрдә булып мин сәхнәдә булмамын кебек иде тамашачы өчен бәлки кайсылар белмидер әйтеп үтик сезнең әтиегез россиянең халык артисты шулай иә. бит әйме әниегез шулай ук тинчурин театрында гомер буе тинчурин театрында хезмәт итә хәзер дә хезмәт итә ул Элек әти, әни белән, э, әти белән әни бергә гастрольләргә йөри иде, әни билетлар сата иде. Кассир була иде, җаваплылык анарда да бар иде, чемоданчик, Финанс. финансовый чемоданчик белән акча, бөтен төрле вокзалларда булганда да ул бик җаваплы булгандыр Әйе. дип уйлыйм мин. Ул вакытта Ул бигрәк вакытта тә. бигрәк тә, әйе, шуңа күрә. Ә хәзер ул зав склад. Ул менә бөтен киемнәр, нинди материаллар, кайта нинди, менә шундый әйберләр өчен җавап бирә. Һәм үзенең эшен бик ярата, театрны ярата. Һәм, Аллага шөкер, аның эше бар һәм ул бөтен җаны, тәне белән театрда. Ул да, әни дә, әти шикелле гомер буе театрда. Әтием инде 50 елдан артык халыкка хезмәт иткән.
Әле ул вакытта Тинчурин театры күчмә. Күчмә театры. Театр булып эшләгән. Әйе, һәрбер авылда, һәрбер шәһәрдә аны таныган, белгән зритель, авылларда каршы алып торалар иде. Менә бу күзлеклесе безгә керсен әле диеп әтине инде. Шуңа күрә э, без һәрбер авылда безнең бер танышларыбыз бар иде. Безне көтеп тора торган берәр гаилә. Гаилә, әйе. Хәзер дә алар белән аралашабыз кайсы бер вакытны. Алар Казанга килгәч, безгә кунакка киләләр иде. Шуңа күрә без кайсы бер вакытнан ук кемнәр икәнен дә белми идек. Чын-чынлап халык артисты булган иде. Чын-чынлап халык артисты.
Һәр яклап. Әйе. Һәм барыбер дә театр сезне үзенә тартып китерә. Сез театрга бармыйм дип уйласагыз да, әйме? Ул Очраклы булганмы, менә шулай насыйп булганмы, мин укуны бетергән елны, ул бит әле мастердан да тора, син нинди кешедә укырга телисең. Әйе.
Ул вакытта Марсель абый күптән инде курслар җыймый иде. Марсель абый Хәкимович Салимжанов турында сүз бара. Әйе, әйе. Фәрит абый Мәскәүдән укып кайт тыгына. Менә әле ул укып бетереп дипломный спектакльләр чыгарган вакыты. Һәм шул ике мастер, Марсель Хакимович Сулимжанов һәм Фәрит Рифкатович Бекчентаев институт культурада беренче курс әле ул вакытта югары белемне институтта актерлар өчен бирмиләр иде. Без беренче курс. Шуңа күрә менә ул бу курсның ачылуы, ике укытучы бергә булуы һәм шундый менә зур игълан булгач, мин барып нәрсә икәнен генә укырга әле теләк түгел. Анда бар иде консультацияләр баштан, Фәрит абый җыя иде укырга керер алдыннан. Нәрсә эшлиләр икән, ниндиерәк икән дип карарга дип бардым, кызыксынып кына. Һәм сезне алдылар. Мине алган вакытта да сорадым, аласызмы, юкмы минем, минем талантым бармы соң дип. Булмаса әйтегез, мин китәм, йөрмим дип әйттем. Ә сез борчылдыгыз әтиегезнең аркасында? таланты аркасында алырлар. Беләсезме, алай дип борчылмадым, чөнки минем әти бер кая да, әти гомумән укырга теләгән, теләмәгән иде, укырга, театрга хатын-кыз өчен тагы да авыр дип әйтә ия. Һәм ул беренче имтиханга барганда белмәде, ул гастрольдә иде, ә икенче турга барган вакытта менә рюкзагын Бергә троллейбуска утырып бардык та, ул бакчага китте. Мин укырга киттем. Борчылма, икенче турдан бик күп кешене төшереп калдыралар. Төшеп калсаң, борчылма диде. Борчылма. Шулай дип тыныч. Зур иллюзияләр бирмәде сезгә. Э, минем белән бергә, мин хәзер исемен әйтеп тормыйм, менә Камал театрының Марсель абый белән Фәрит абый Камал театры, безнең әти бит инде Тинчурин театры, күчмә театр, икенче театр булса да. Камал театрыннан да бар иде кешеләр, балалар, актерларның балалары. керә торган. Ләкин менә бер кешене алмадылар, бер актерның баласын. Марсель абый киңәш иткән, әйткән, син икенче юнәлештә бәхетле буласың. Монда килергә кирәкми дип. Шуңа күрә анда блат һәм андый актер баласын алабыз инде дигән әйбер гомумән юк. Юк иде. Юк иде. Һәм без бары тик 6 кешене генә алдылар беренче курста.

Алар Минвәли Габдуллин, Искәндәр Хайруллин, Рамил Вәзиев, Илтизәр Мөхәммедгалиев, Фәнис Зиганшин, Радик Бариев. Менә э. алты егет. Бүгенгәчә бөтенесе Бүгенгә алар менә беренче көннән без бергә, э, беренче менә курстан бирле укыйбыз һәм һәм мин алар янында берүзем менә кызлардан калдым. Бер кызыбыз безнең Эльвира минем иптәшем, дустым, ул Финляндиягә китте. Шулай ук без аралашып яшибез, ул кияүгә чыкты. Бер кызыбыз безнең Әлмәт театрында эш, юлбаштан Камал театрында эшләгән иде, Наилә Нәзипова, бик яхшы актриса. Әйе, бик акыллы һәм бик талантлы шәхес. Шулай ук һәм Башка кызларыбыз шулай ук менә инде хәзер башка юнәлештә эшлиләр. Бу көннәрдә инде насыйп булды карарга Җанкисәккәем спектаклен балалар белән, ниме? Анда сез шундый комедийный актриса һәм шулай ук сезнең бик катлаулы рольләрегез бар. Менә бу образларга әзерләнү этабын, гомумән, сезнең үзегезгә аңлашыла инде һәр образның үз тормышыдыр, үз әзерлегедер, менә күңелегездә, ах, менә шул образ дип кереп калган, сезгә бик якын булганы бармы? Мин, гомумән, һәрбер образга бик теге, хәтта күбрәк тә казынам шикелле. Мин хәтта масса, менә масса дип әйтәләр инде, менә Зәңгәршәлдә э, мин элек кызлар булып уйный идем. Һәм шул ук вакытта Шундый рольләрне дә мин ничек кызыграк итеп була икән, ниндиерәк образ ясап була икән? Хәзер мин менә Зәңгәр шәлнең әйтәм бит, ансына да күп балалы хатын булып балалар белән чыгам. Чөнки андый персонаж юк иде, мин театрдагы бөтен балаларны җыеп, аларны туплап, бергә алып чыгам. Бу сезнең идеягез?
Бу минем идеям, әйе.
Хәтта менә шундый Аны тамашачы күрми торган җирләрдә дә мин үзем өчен, күңелем өчен. Ә инде образлар, характерлар эзләгән вакытта мин миңа калса мин күбрәк режиссерларны интектерәмдер дә ни өчен бу художникларны интектерәм мин рәссамнарны бу шапка монарга туры килми аның чәче мондый тузган булырга тиеш син беләсеңме мин беләм менә менә шундый әйберләр мин күбрәк бик уңай актриса түгел мин сораулар бирергә яратам mm -hmm. эзләнергә яратам ләкин бу минем характерымда шул ук вакытта мин спектакль әйбәт булсын өчен тырышам yeah. мин үзем өчен күбрәк түгел мин менә спектакльне ничек күбрәк ачып булыр икән дип тырышам кызыксындыру өчен кызыксындыру өчен әйе һәрбер персонажымны да һәрбер образымны да мин яратам баштан Буштан мин аны яратмыйм. Менә җанкисәккәем дидегез, без аны 27 ел уйнадык. Әйе. Мин аны ничек инде бу миңа бөтенләй туры килми торган. Әле ул бит ул гомумән укып бетергәч кенә без аны уйный башладык. Ул беренче безнең. Бүгенге көнгә кадәр уйныйсыз. Әйе, әйе. Шуңа күрә.
Ә тоймыйсызмы сез алы 20 еллап уйнаган рольләрдән? Аның ниндидер бер атмосферасы бар. Ул шундый Хәзер инде әзрәк уңайсыз, без чөнки теге бантиклар тагып шундый кызлар булып йөрү, но аның тамашачаны шундый рәхәт итеп кабул итә, ул, ул условностьны безнең яшь булмаганны да ничектер кабул итә дип әйтәләр. Белмим, ләкин... Гомумән, Туфа Миннуллинның спектакльләрендә ниндер бер шундый э, рәхәтлек бар алар, беләме? Ул безгә дип язгадагады.
Махсус. Махсус безнең курс өчен курс язды, өчен, язды. Шуңа күрә безнең курс һәм шунда безнең типажларыгызны хәтта күз алдында тотып язгандыр. Әйе, э, һәм шулай ук Анда менә Люция Әнисә уйный иде. Менә безнең курстан булмаган кешеләр дип әйтәм инде. Ләкин без бергә аралашып, э, безнең курс белән аралаша торган. Менә ул бер төркем инде, бер вакыт чор кешеләре. Шул.
Минем арттан Рим йөргән була инде, ник бер рәтле сүз әйтсәң дә. Казаннан кайткан егетнең дә бар белгәне короче, бабушка. Эх, сөйгән егетең булсын иде ул да.

Э, без әйтәбез кокетнич титүне татарчасы кәнфитләнү дип атала диеп кәнфитләнеп утырабыз ләкин чыккач ничектер бик рәхәт кенә бик матур гына һәм тамашачан бик әйбәт кабул гөрләп кабул итә бик рәхәтләнеп күпме карасаң да мин үзем генә дә инде бер дүрт тапкыр төгәл караганым бар инде ул спектакльне

Эзлисең, ләкин миңа туры килми ул, дип уйлыйм мин. Ә менә бу туры килү-килмәү сезгә режиссер нинди дә булса образны тәкъдим иткәндә, сез әйтергә мөмкинсезме, бу әйе, бу минем образым дип, я булмаса, ох, мин моны башкарып чыга алмам күк дип. Әллә режиссер кушкач ул инде ул Ул приказ булгач, әйе. син менә белмисең, менә хәтта нинди пьеса кайсы бер вакытны куйганнарын да белмисең. Ул менә шундый такта бар безнең, шуларга килеп яңа приказ чыкты дип әйтәләр. Син килеп карыйсың, үзеңне эзлисең. Үзең булсаң бик каты сөенәсең, булмасаң бик каты кәефең төшә. Ул көнне роль булган кешеләр бөтенләй башкача йөри театрда, роль булмаганнар бөтенләй башкача. Ләкин яңа пьесаларда син аның нинди образ икәнен белмисең. Белмисең, әйе. Мин үзем, мәсәлән, кайсы бер пьесаларда ничек инде минме, менә Хуҗана сыртында мин үземне Гөлбану дип хуҗаның хатыны дип берничә аны ислам япа уйнаган иде әти белән әйе мин шуңа күрә аны әйтәм миңа туры килә микән бу дип уйлаган идем ләкин ул шунысы рәхәт син аны үзең кузалламыйсың режиссер сине шулай күрә икән шуны эзләве Шундый персонажны үзеңдә табу бик кызык процесс ул. Ә менә ничек, э, нинди юл үтеп өлгерә без белмәгән, тамашачы күрмәгән, мәсәлән, приказ чыга. Әйе. Күпме әзерләнә? Ул менә без барып алкышлаганчы ул спектакль. Төрле спектакль төрлечә, катлаулы була спектакль. Кайсы бер спектакль өч ай, дүрт ай, бер ел. әзерләнгәннәр дә әзерләнгәннәр дә менә без өч сеңелне бер ел чыгардык өч сеңелдә чөнки анда без үзебезнең дипломный спектаклебезне дүрт елга якын чыгардык аны һәр һәр курс саен яңа әйберләр ачып аңлап укып мелеховага барып чехов ның шул пьеса язган җиренә барып, карап, башка спектакльләр карап, башка китаплар укып, ничектер менә шулай туа ул. Ул бик авыр процесс. Аны әйтәләр бала тудыру кебек, спектакль туу һәм яңа бер яңа бер ниндидер әсәр туа. Ә менә һәр спектакльдә инде әйтәләр, актерлар, актрисалар алар үлеп терелә дип. Ләкин сезнең э, репертуарда спектакльләр шулкадәр күп, сез бит инде Галиәскәр Камал театрының әйдәп баручы актрисы. Ә энергияне ничек э, тулыландырырга, ничек ял итәсез, ничек үзегезне тонуста тотасыз? Мин
Мин гомумән, ну мин хәзер әйтмәс идем, мин менә хәзерге вакытта миңа 50 яшь тулды быел. Мин рәхмәт. Э, мин шул вакыт әйтәләр, белмим дөресме бу юкмы, ләкин э, менә яңа пьесаларда әсәрләр менә минем быел Рәшәдә кечкенә генә бер персонаж образым бар инде. Алай рольләр күп дип әйтмәс идем. Ләкин шул ук вакытта мин үземне Туктап калырга беркайчан да рөхсәт итмим. Мин тырышам, мин инде ун елдан артык балалар белән шөгыльләнәм. Балаларны актерлык осталыгы дәресләре укытам, алар белән спектакльләр чыгарам. Э, алар белән алардан үзем өйрәнәм. Чөнки балалар кебек самими булырга бер актер да уйный алмый. Аларның шундый э, җаваплары, аларның реакцияләре ул бик кызык һәм Алар миңа яңа ачыш эшләргә ярдәм итәләр. Шул ук вакытта мин футбол карарга яратам, хоккей. Ул миңа ниндидер эмоция бирә. Мин бөтен кычкырмаган эмоцияләремне, җыламаган эмоцияләремне шунда барып кычкырам да и рәхәтләнеп, тынычланам, бушанып кайтам. Шулай ук мин китаплар укырга, кино карарга яратам, спектакльләр карарга. Элек бик ярата идем, хәзер бик Кызганычка каршы, пандемиядән соң алай еш була алмый. Мин төрле өч көнгә булса да берәр кая барып кайтырга ярата идем. Берәр шәһәргә, берәр яңа илгә. Һәм үземне шуның белән менә ял итә, ял итәсең. Сине арып бер кая да бара алмай, нигә алдым инде мин моны бу билетларны? Мин бит йөрерлек хәлем юк дип уйлыйсың, ләкин баргач ничектер икенче эмоция канатланасың. Икенче сулыш ачылып.
Ул бик ярдәм итә, иә. Менә сез интервьюларның берсендә әллә нинди генә яхшы актер булса да, юлында яхшы режиссер очрамаса, ул актер бер нигә дә тормаска мөмкин дигән сүзләрегез бар. Сез бит балалар белән хәзер режиссер буларак та бик күп эшлисез, димме? Менә күптән түгел генә гөрләп узды сезнең премьерагыз. Сезне анда режиссер итеп Күрдек бит инде без. Без Зөлфия белән бергә, Зөлфия Валиева белән Татарстанның халык актрисасы, Тинчурин театры актрисасы Зөлфия белән бергә эшлибез. Без бергә киңәшләшәбез, төннәрен бер-беребезгә язабыз. Аннары соң зур бәхәс куарга мөмкин. Аннары соң без аны эзлибез компромисс шул вакытта ук. Ләкин мин үземне режиссер дип әйтмәс идем. Чөнки без балаларга театр белән кызыксынырга, театрны яратырга, китаплар укырга яратырга, шул ук вакытта үзләрен белергә өйрәтәбез. Бу әле менә алар бәлки актер да булмас. Бәлки аларның арасында яхшы композитор, яхшы язучы булыр, бәлки актриса булсалар, тагын белем алырлар, яхшы тагын мастерлардан дип өметләнәм. Ләкин без аларга ниндидер юнәлеш кенә бирәбез. Татар әдәбиятен яратырга, татар телен яратырга, менә шундый юнәлеш һәм чын кеше булырга, менә иң мөһиме команда булырга, бер-береңне аңларга, күрә белергә. Менә безнең төп максат шунда. Хәзерге вакытта кеше бер-берсен аңламый, сөйләшә алмый. Менә балалар бер-берсе белән уйнап, аралашып, сөйләшә белергә, ниндидер уртак тел табырга һәм телебезне онытмаска, яратырга телебезне. Һәм менә әтием дип еш искә аласыз, әтиегез сез уйный торган спектакльләргә йөри идеме? Әйе. Сез йөри идегез аның спектакльләрендә. Идәндер бәхәс, гауга, киңәшләшү булгандыр инде.
Без Әтинең спектакльләрен, әлбәттә, мин менә әтинең спектакльләрен карап үстем бит инде кулис Әйе. артында. Мин бөтен спектакльләр яттан белә идем, чыгып уйный идем аларны, бөтен рольләрне дә бер үзем. Мгм. Ә, Шулай ук вакытта, шул ук вакытта мин әти өчен караган вакытта горурлана идем тамашачылар янында утырганда. Әти, мәсәлән, сәхнә артыннан кычкырып ниндидер мә тавышы ишетелә, и халык инде кул чаба иде. О, мин әйтәм, ничек әтинең менә тавышы гына да җәлеп итә диеп. Әти минем спектакльне мин икенче курста Осылъяр спектаклендә уйнадым, Фәрит абыйның. Әти килгән карарга, и миңа билетерлар әйтәләр инде. Әти утырды менә шулай, бөтен кулын тешләп бетергән ул. Борчылып. Борчылып. Шуңа күрә минем әти беркайчан да тәнкыйтьләми иде. әйтәйен сүзең аңлашылды образың эшләнелгән мәсәлән инде ул инде үз кызына конструктив конструктивны ләкин теге бу дөрес түгел инде болай ярамый дип әйткәнен мин беркайчан да хәтерләмим менә белмим шулай дөрес була микән инде ул менә шундый кырыйдан ләкин тәнкыйтьләү сүзе юк иде әни тәнкыйтьләргә мөмкин Но әти юк, әти беркайчан да кырыйдан гына әйтергә мөмкин. Син аны үзең аңлап аласыңмы, аның сүзләреннән ниндидер икенче бер мәгънәне, но ләкин турыдан бәреп дөрес түгел дип әйтми иде. Ул иҗат кешесе булгач аңлагандыр инде. Әйе, әйе. Бик авыр булырга мөмкинлеге. Әйе, шуңа күрә без спектакльләр карап, аларны бик каты Футбол матчларын карап бик каты сөйләшә идек инде. Ул миңа китаплар алып кайтып бирә иде. Бу пьеса укырга кирәк. Менә бу әйбәт кызык бит әле диеп. Менә шулай гына әкрен генә бирә иде бөтен. Җайлап. Җайлап кына инде. Һәм менә тормышыгызның иң авыр вакыты дигәч тендә сез нәкъ менә әтиегезнең китүе турында әйткәнсез. Әйе, чөнки ул көтмәгәндә ул һәрбер нәрсә шулай көтмәгәндә буладыр инде мин шундый менә бала булып теге бала булганмын инде миңа 43 яшь иде барыбер әти бар әни бар син ниндидер бала алар синең турында сорашалар белешәләр ләкин менә әти чирләгәч үземә шундый йөк алырга булды без больницаларга әни дә больницада иде ул вакытта икесе дә больницада иде Ә, шуннан соң белдек тә без.
Авыр, авыр чир иде. Авыр чир иде инде, иә. Ләкин шул вакытта ук без аны ничектер ярдәм итәргә тырышып карадык. Ә, ләкин врач белән сөйләшкәч, ул яңа ел алдында бәйрәмнәр, яңа ел бәйрәмнәре булырга тиеш иде тагын. Врачлар бөтенесе килми, яңа елга кадәр операция ясап карадык инде без. Шул ук вакытта да әти менә бирешми иде беркайчан да. Операциядән соң да ул миңа әйтте, Кызым, миңа менә наушниклар алып кил әле, кешегә комаучы аламыйча, волейбольный матчларны спорт каналын тыңлап дим инде. Мин анарга алып килдем. Ул ул һәр вакытта да аралашып, сөйләшеп, өйгә кайткач та без инде әти без әтине саклый идек, әтигә күрсәтмәскә тырышып, нинди авыр икән. Ә әти безне саклагандыр. Шуңа күрә ул үз акылында, үз үзе дога кылып, безнең яннан китте. Менә кулдан алып, мин эшкә китәргә тиешем, әти соң ни эшлим дип сораганда да, әти әйтте, әз генә сабыр ит, кызым, әз генә генә сабыр ит, диде дә, кулымнан тотып, догалар укып, ул безнең белән шулай саубуллашып китте. Һәм мин аннан соң менә берничә сәгать Гомумән, бу Ходай Тәгаләнең ярдәмедер. Мин берничә сәгатемне белмим. Мин егылмаганмын, юк, бернинди нием юк, ләкин мин берничә сәгать минем белән нәрсә булганын белмим. Менә аннары соң мин сорап карыйм, дип әйтте. Син үзең шуны эшләм, әйтәм, мин аны хәтерләмим. Менә әйтәм, Ходай Тәгалә сине ниндидер бик авыр вакытта, сиңа ниндидер э, ярдәм бирәдер. Ну, әти безнең белән һәркем. Мин әти белән барыбер сөйләшәм, шикелле аралашам. Әти ничек уйлар иде икән, ничек әйтер иде икән дип. Әти гел гастрольдә булгач, ул гел гастрольдә кебек. Шуңа күрә без кайтыр кебек. Кайтыр кебек.
Кайтыр кебек тә түгел, ул китмәгән дә кебек еракка. Менә шулай. И без әти, әни белән аннары соң әти турында менә әти үлгәч. Әти бик тыйнак кеше иде, үзе турында китап чыгару яки берәр нинди ни. Бу китапны без әни белән аннары соң шундый теләк туды һәм без Әтинең һәм әнинең якташлары Чирмешән ягы монарга бик ярдәм иттеләр. Шулай ук безнең якташыбыз Илдар Кыямов бу китапны туплап, җыеп, барлык эшләрен менә бу китап дөньяга туды. Һәм без шуның белән бик бәхетле, әтинең истәлегенә. Шуңа күрә ниндидер үзебезнең бурычыбызмы әти алдында? Чөнки без әтигә нишләп синең китабың юк дигәч, мин аны хәзер акча сорап йөрим инде, минем турында китап язу, мин аны ничек йөрим инде дип әйтә иде әти. Менә ниндидер безнең хыялыбыз тормышка ашты. Рәхмәт барлык кешеләргә дә бу китапны чыгарган өчен. Менә сез актерлар династиясе дип әйтсәк тә була бит инде, әйме? Сезнең кызыгыз актерлык юлын сайламаган әле сайлатмадыгызмы юк аллага шөкер ул үзе ул үзе сайламады ул хәтта ул спектакльләр карый ул театрга йөри ул китаплар укый ул шундый матур фильмнар карый спектакльләрнең премьералары ләкин ул олдан ук ничектер театрга андый омтылыш омтылышы булмады аның Ул телләр ярата иде кечкенә вакыттан ук. Ул татар гимназиясендә укыды, ул татарча да бик әйбәт сөйләшә, сөйләшә, яза, миңа караганда бик күпкә әйбәтрәк. Шуңа күрә грамматикасы бик әйбәт аның. Шуңа күрә ул чит мин шунарга бик ул минем хыялым иде. Мин Укырга... Чит телләрдә аралашу?
Әйе.
Менә ул минем хыялым иде. Ул минем хыялым, гомумән, анарга ничектер күчкәндер. Мин аны әйтеп килмәдем, син шуны эшлә дип. Ләкин ул анарга ничектер күчкәндер. Һәм мин шуның белән бик бәхетле, Аллага шөкер. Бәхетле булсын тормышы һәм шул юнәлештә эшләргә насыйп булсын. Һәм хәзер ул балаларда укыта дип беләм, шулай ук. Әйе, ул шулай ук балалар укыта. Аны шулай ук балалар бик яраталар. Мин аны беләм, чөнки ул укыткан балаларның әти-әниләре дә шул укытучы кирәк. Сөмбел генә булса әйбәт булыр дип анарга махсус язылалар. Ул аларны инглиз теленә өйрәтә. Һәм ул шулай ук анда инглиз аланнары була, шунда эшли. Балаларны анда да өйрәтә. Аның менә Ул карарга балаларны, тәрбияләргә балаларны, шулай ук минем шикелле дип уйлыйм инде. Андый сәләте дә бар аның Аллага шөкер.
Менә кызыгыз бит инде хәзер э, бәләкәй түгел, зур. Мин һәрбер әнигә бирәм инде бу сорауны. Э, нинди кеше сорыйсыз Худайдан кызыгызга?
Бер-берсен аңлый торган Худайдан сорарга, бер-берсен аңлап, килешеп, шулай ук э, матур гаилә булып, иң мөһиме бер-береңне аңлаудыр. Бер-береңә терәк булудыр. Менә терәк булырга. Ир кеше бит әле ул кыз баланы сакларга да тиеш. Э, кыз бала гына үзе тартырга тиеш түгел, ә ничектер анарга ярдәм, кыз бала булып калырга ярдәм итә торган ир кеше, чын ир кеше булсын иде. Очрасын иде.
Әйе, очрасын иде.
Һәм э, менә э, сез инде берничә берникадәр әйтеп тә үттегез, әмма минем э, сорашым килгән инде сез Карап торганда, менә спектакльләрдә җитди рольләрдә уйнаганда сез бик җитди актриса. Гыйме, шул ук балалар белән анда идәндә тәгәрәп ниндидер уеннар да уйный алырлык. Гыйме, бик көләчезлез. Хәтта сезнедер анда мактаулар, бүләкләр алырга чыкканда да елмаеп, көлеп, сикерә-сикерә биеп чыгарга мөмкинсез. Гыйме, ә чынлыкта менә сез үзегез белән үзегез нинди? Мин
Ул мин бик усал да. Ул мин мине белгән кешеләр генә белә. Мин бик туры сүзле, мин шундый кырыс. Минем Сез әле театрда оештыру эшләрендә эшлибез дип сөйләгән идегез бер интервьюда бу. Әйе, мин проф, председатель профсоюзы булып торган идем, чөнки профсоюз кем бит ул, ул якларга тиеш, әйме? Теге җитәкчеләргә каршы чыгып, э, якларга тиеш Хезмәттәшләр, хезмәт итә торган кешеләрне. Аптырап калам, кырыс булган кешеләрдән һәм мин еларга да мөмкин. Шул ук вакытта мин төрледер. Өйдә мин кайсы бер вакытта үз үзем генә булган вакытта бик тыныч, бик әкрен, бик өйдә үзем генә калганда мин өйләр җыештырырга яратам, шауламыйча, рәхәтләнеп, көне буена музыка куеп, мин шундый да ә балалар белән мин менә сезгә әни буларак әйтәм мин балалар белән мин балаларны өйрәнергә яратам ләкин әти әниләрем белән бик үк аралашырга яратмыйм чөнки әти әниләр ә, балаларына кайсы бер вакыт кайбер вакытны комаучаларга мөмкин чөнки бала ул бөтенләй икенче төрле дәрестә икенче төрле ачыла менә әти әниләр Шуны күреп, аларны үстерергә генә тиеш. Аларга ярдәм итәргә тиеш. Мин шуңа күрә әти-әниләр белән сөйләшмичә, балалар белән тәгәрәп уйнарга яратам, ләкин әти-әниләрдән әзрәк ераграк торырга яратам. Менә шундый гадәтем дә бар минем. Ә болай, мин укыган вакытта әйтә идем, мин актриса булмасам, Алмасалар театрга, Камал театрына мине алмасалар, әле бит укып бетерү генә бер, алырга кирәк. Алмасалар, мин балалар бакчасына китәм дип. Миңа малайлар гел әйтә, ну Миләүшә инде безнең балалар бакчасында эшли инде ул дип көләләр иде миннән. Ә хәзер минем менә ике хыялым да тормышка. Мин балалар белән дә эшлим, шул ук вакытта яраткан театрда да эшлим. Ә нишләп менә сез Тиегез Тинчурин театрында әйдәп барган артист булгач, Тинчурин театрына бармадыгыз? Ул бит бик авыр, әтигә, әнигә бик авыр булыр иде. Мин әгәр дә мине Камал театрына алмасалар, мин Тинчурин театрына бармас идем, мин актриса булмас идемдер. Чөнки менә тагын ни өчен дип әйтәм, әти әни үзенең баласы өчен борчылып, Режиссер ягына керергә мөмкин. Нигә миңа балама да роль бирмәссезмеге? Һәм миңа ул нәрсәгә? Әйе. Менә шул менә шул әти-әниләрдән балалар әзгенә генә ерак булырга тиеш дигән шул фәлсәфәдер инде минем. Әйе.
Һәм шул шул сәбәпле әтиегез белән сезнең дустанә мөнәсәбәтләр бәлки сакланып та калгандыр инде гомер буена. Якынлыгыгыз. Чөнки ул минем өчен беркайчан да теге Бәлки ул эчтән борчылгандыр, нәрсәдер теге рольләр яки ни өчен болай минем өчен бер куады. Әйе. Фикерләренезне.
Юк.
Сезгә.
Синнән акча сораганым бар. Фирдә Гагизова, сез менә көндә акча сорыйсыз инде. Мин гомерем буена татар тарихын өйрәнәм. Фәрдә апа, сез үзегез тарих. Төрле вакыйгалар, төрле чорлар, төрле шәхесләр булган. Архивларда, әдәбиятта, халык авыз иҗатында бит менә батырлар. Сатлык җаннар, гыйлем ияләре, Алла бәндәләре хакында меңләгән, меңләгән язмалар сакланган. Ә менә бит, ә менә бит, брат. Безнең тарих шундый бай инде. Ә менә бит. Энем!
Фәридә апа, каясың сез? Энем, уш! Юк! Тик.

Ә сез мине куып чыгарга сала ярамы? Тарихчы буларак, мин үз гомеремдә бик күп әкият ишеттем, укыдым, яздым.
Синең әкиятеңне дә тыңлап яшисем юк. Синең кебек тотрыксыз, ышанычсыз, мәгънәсез, файдасыз, умырткасыз. Сез мине үпкәләтәсез. Иләс, миләс кеше татар йөзенә кызыллык кына китерә.
Фу! Ай, җирәк! Кайда әле ул монда?
Вон! Вон!
Вон!
Фрида Вакиз Миту...
Фрида апа Митули!
Менә актерларга сезгә бик яхшы физик формадагында булырга кирәк бит әле, әйме күңел халәте ансы инде без белеп бетермибез сезнең, ләкин менә сәхнәдә шул ук спектакльләрендә э, кемдер нәрсәдер күтәрергә, кайдыр сикереп төшергә. Шул ук менә соңгы караган спектакльдә генә астагына тора бүрәнә, сез аның астыннан Тиз генә шуып йөгереп үтергә тиешсез, я или я булмаса шуып чыгарга. Менә шул физик халәтне ничек формада тотасыз үзегезне бүген? Элек мин әлбәттә фитнес клубка әле менә йөри идем, һәрбер вакытны өлгерә идем. Хәзер балалар белән дәресләр күп булгач, мин аны өлгермим. Ләкин шул ук вакытта мин спектакльгә әз генә алданрак килеп, Театр яныннан йөрим, театр янында урап чыгып. Аннары соң җәяү булган машина белән булган вакытта бит йөрергә вакыт калмый ашыгасың. Ә менә күбрәк җәяү йөрергә тырышам. Хәзерге вакытта инде. Шул ук вакытта балалар белән дәрестә дә менә аларга хәзер яңа сәхнә хәрәкәте дәресе алар белән дә
Күп энергия чыга. Күп энергия. Футболга барганда мин футболга җәяү барам, җәяү кайтам, бу минем теге кергән планга шулай инде булырга диеп. Шуңа күрә күбрәк җәяү йөрергә хәзер тырышам. Ләкин шулай ук э, онытмыйм берәр нинди, әгәр дә э, теге растяжка буенча берәр нинди курслар, нәрсәләр булса, вакытым булса, кызганычка каршы хәзер вакыт бик әз. Чөнки бездә хәзер 30 бала, Бездә хәзер Апуш һәм алар белән спектакль чыгарырга кирәк, аларның, аларга күп көч кирәк, таләп итә ул. Шуңа күрә баш белән шуңа чумган әле. Шул балалар студиясе белән. Тагын нәрсәләрне яратып менә кабул итәсез тормышыгызда? Нәрсәләргә мөхиббән китәсез?
мәсәлән, яңа фильмнар төшерә торган, менә нишләптер безнең әле индустрия Татарстанда алай ук бик үк юк, менә шунарга ничек шуны булдырарлар икән, булыр микән ул? Менә шунарга игътибар җитми микән дип, менә шуның турында да уйландырыла. Ләкин менә мөкиббән китәм бар нәрсәдә дә өлгерә торган кешеләргә,
Сүзегез дә шундый бит инде.
Мин беләсезме, мин өлгермим кайсы бер вакытны ашарга да өлгермим. Ә, кайсы бер вакытны үземне карарга да өлгермим, былай утырам мин капланып. Ә кайсы бер кеше менә иртән торган кешеләргә мөкиббән китәм мин. Мин чөнки бик соң ятам, иртә торган кешеләргә мин Шаккатып карыйм, ничек бу кешеләр иртә шулай Алар иртә яталардыр бәлки. Алар шулай. Алар сезнең кебек сәгать 11-дә спектакль уйнап кайтмыйлардыр. Ну, менә
шуңа күрә менә ашарга пешерер күп итеп ашарга пешерә белә торган кешеләргә менә теге матур итеп аны эшли белә торган кешеләргә мөкиббән китәм үзем мин ә, спортсменнарга карап мөкиб бән китәм ничек физик көчләре шул хәтлек бар икән дип күп инде ул соклана торган кешеләр һәм соклана торган шундый өлкәләр кешеләр әйе әйе ә бармы менә үкенечкә калды инде ул дип әйтә торган сүзегез Бәлки вакыйга сезнең тормыштагы?
Мин күптән түгел генә, менә ничек дип әйтим инде, мыңынча яшьлек булгандыр инде ул хәзер. Мин үземнең үземә шундый кай вакытта җүләр булганыма һәм кешеләргә бик артык ышанучан булуларыма шунарга үземне сүгәм. Ачулысыз?
Ачулы да дип түгел, Ничек дип әйтим, ну син инде шундый яшьтә, Миләүшә. Мин әйтәм, ну ничек син шундый кешеләрне күрмәдең, ничек син аларга ышандың, ничек син алдаганнарына, ну театр, театрдагы кешеләр ул самими бала дип әйтәләр инде. Теге шуңа күрә. Киресенчә, сез бит үзегездә бик күп образларны киеп карыйсыз. Ләкин ул бит киеп карау, син ул түгел. Менә ә, кайсы бер вакытны син кешегә ошанасың и уйлыйсың, безнең әти дә менә ошанучан кеше, мин аны кайсы, мин аны кайсы бер вакытны әйтәем инде. Ну, сине әти алдап басып торалар, менә бу яшь кенә кеше сиңа менә ишек төбендә хәзер сине алдап басып тора, ну, күренеп тора дип. Әти шунарга ошанырга мөмкин ие. Менә кайсы бер вакытта мин кешеләрне күрмәгәнемне, менә нинди икәннәрен күрмәгәнемә үземә гаҗәпләнәм. Менә шундый әйбер генә, үземне сүгәм. Ну, Миләүшә, ну, әзрәк башыңны эшләтергә кирәк, кешегә бик үк ачык булып шулай ышанырга кирәкми дип. Һәм мин шунарга менә хәзер инандым. Ул күбрәк ләкин ул ярдәм итми кебек барыбер шулаймы әйе барыбер син шундый кешеләрне күргәч ачык шикелле ышанасың шикелле ә сине шулай баш э, шундый ниндидер бер э, алдангач кына яңадан бер теге кайтып төшәсең кайтып төшкәч кенә ул менә ул бик авыр була шул вакытларда авыр була үзеңә менә шундый әйберләр генәдер
Менә сезнең белән ничек кайсы темага керсәк тә барыбер инде шул э, Камал театрына, театрга, сәхнәгә кайтып төшәбез. Әмма менә бүген э, Камал театрының репертуары ничек билгеләнә? Нинди тамашачы йөри икән сезгә? Сез ул турыда уйлыйсыздыр инде, әмма спектакльләр сайлаганда, чыгарганда, тәкъдим иткәндә. Чөнки шундый зур данлыклы театрны кеше йөртеп тору, ул бит Бик зур эш. Әлбәттә, бу менә нинди спектакльләр, нинди репертуар сайлау турында, әлбәттә, безнең җитәкчеләр уйлый. Чөнки менә мин ул сеңеп калган башта Марсель абый вакытында ук Марсель абый әйтә иде, бер комедия чыгаргач, кеше күп килә торган шундый. Шуннан соң бер җитди әйбер чыгарып була. Җитди үзең теләгән актерлар алар Җитди әйбер уйнарга, алар Шекспир уйнарга яраталар, алар уйнарга яраталар Тинчуринны, әйме, менә Гаяз Исхакинны яраталар алар. Ә тамашачыга нинди комедия кыз бар дип сорыйлар. Менә тамашачының да килеп караган вакытта нинди әсәр, нинди темаларны теге гади генә карамасыннар иде. Алар да хәзерге вакытта кешеләр Яшь кешеләр дә менә ул бик сөендерә, киләләр, бик укымышлы кешеләр дә киләләр. Безнең театрга, гомумән, яшь кешеләр тамашачы булу ул бик сөендерә торган әйбер. Шулай ук алданрак нинди спектакльгә карага, карап килсәләр, ниндирәк икән, кем куйган, бел, белемнерәк, белебрәк килсәләр дип инде, шуны кызыксыныбрак, шулай әйбәт булыр иде. Шул ук вакытта тамашачы ул һәр спектакль саен төрле. Без аны сизәбез, беләбез. Менә тагын бер әйбер бар. Ул бик уңайсыз. Менә кешеләр өйрәтсеннәр иде үзен театрда ничек тотарга, ничәнче э, кыңгыраудасың керергә, конфетлар белән кыштыр-кыштыр утырмаска, сөйләшмәскә, телефоннарын сүндерергә. Телефоннарын сүндерергә.
Менә ул ниндидер без балаларны шуңа да тәрбиялибез. Чөнки ул әти-әнисенә кайсы бер кечкенә балалар мен әйтә, мин әнигә әйттем, телефонын чыгарган спектакль вакытында диеп. Менә һәрбер тамашачы белсен иде. Чөнки актер ул сезнең өчен уйный. Аңа ул бик комачаулый. Ул аны образдан чыгара. Ә, һәм шулай ук менә соңга калмыйча килүләрне, менә шундый әйберләрне ул бер-береңә хөрмәт. Әйе. Менә шул хөрмәт бер-береңә булсын иде. Без чөнки тамашачыларны бик яратабыз, көтеп калабыз, алар да безне шулай хөрмәт итеп килсеннәр иде. Менә шул. Моннан соң бу тамашачыга гына, сез э, актерга гына комачаламый, телефонда утырып, син бит ниндидер матур мизгелләрен күрми каласың, аннан соң аңламый каласың. Аңламый каласың. Рәхәтләнеп, шушы вакытыңны ял итеп башка дөньяга чумып китер өчен менә дигән мөмкинлек ә бармы сезнең менә э, шуның э, шушы драматург минем яраткан драматургым һәм мин аның әсәрләрендә үземне э, бик яхшы хис итәм дип уйлаган
яхшы хис итү тагын менә ул яхшы хис итү ничек соң ул яхшы хис итү ул дөрес әйбер түгелдер менә син эзләнү вакытында ул бик авыр була син аны эзләп карыйсың Сиңа ул уңайсыздыр, әйме? Ә, менә әйтәм бит, режиссер инде таба аны ниндидер ысулларын, ләкин яхшы хис итү түгел ул. Син ниндидер бер э, гел гел менә таудан шуган шикелле үзеңне менә яхшы гына булган вакытта ул спектакль әйбәт бармый. Менә режиссер әйтә безгә, мәсәлән, Фәрит абый да гел әйтеп килә, бүген бик әйбәт спектакль булды дип актер әйтсә, димәк ул начар барган спектакль ди. Ни өчен?
Чөнки менә актер үзен әйбәт хис итә икән, значит спектакль ничектер начаррак барган. Шуңа күрә син үзеңне гел ничектер уңайсыз, ниндидер баланс, менә гел шундый булырга тиеш вибрация. Шуңа күрә Менә ул бик нечкә әйбер. Спектакльнең атмосферасы бар. Ул кайсы бер вакытны пәрдә ачылып китүгә беренче син түгел әле менә беренче актерның әйтүеннән син аны сизәт, ой, чот, бүген бик начар китте әле бу. Әйбәт түгел. Моны хәзер икенче төрле. Менә ул бик үзенчәлекле әйбер. Шуңа күрә Моны сез сәхнә артында гына тоясыз. Беләбез, сәхнәдә, спектакль вакытында, барышында, спектакль бер барган вакытта үзгәрергә мөмкин. Беренче пәрдә начар, ә икенче пәрдә әйбәткә китергә мөмкин. Ә импровизация булырга мөмкинме актерлар арасында? Бар, әлбәттә, импровизация дә булырга мөмкин, ләкин шул ук вакытта автор дип әйтергә менә Туфан абый инде, әлбәттә, татар Тинчурин, ул менә классик әсәрләр әйме. Шул ук вакытта менә Гаяз Исхакина хәзер инсценировкалар, ул менә Әмирхан Еникина без чыгардык. Әлбәттә, ул шундый әйбәт язучы, әйбәт язучы, әйбәт режиссер, әйбәт рәссам, әйбәт актерлар, менә инде ул әйбәт спектакль. Әйбәт спектакль, әйе, команда булырга тиеш. Бер-береңне аңлап, тоеп һәм шулай берне өйрәнеп яңа ачышлар эшләгән вакытта гына.
Бүген сез канәгатьме үзегездән? Илгиз Зәйниев, әле тагын оныттым. Яхшы авторларның берсе хәзерге, хәзерге вакытта иә.
Мин тагын безне укытучы өйрәткән шикелле үзеңнән гел канәгать булсаң ул дөрес әйбер түгел син нәрсәдер тагын эшләп бетмәгән нәрсәдер әле җитешмәгән булырга тиеш нәрсәгәдер омтылыш булырга тиеш Тынычланырга ярамый, кыскасы, сәхнәдә. Юк, ярамый. Шуңа күрә менә һәрбер вакытны баланс ниндидер бүген әйбәт булса, иртәгә начар булырга мөмкин ул. Шуңа күрә һәрбер вакытны ниндидер үсеш булырга тиеш алга. Шулай дип уйлыйм.
Бүген тамашачыларга, спектакль караучыларга, телевизор караучыларга сезнең теләкләрегезне ишетик тә, әкрен генә йомгакларбыз тапшыруыбызны. Иң мөһиме, без бер-беребезне аңлап, сөйләшеп һәм хәзер вак, хәзерге вакытта без җан тынычлыгы безгә булсын иде. Һәм бер-беребез белән сөйләшә белсәк, бер-беребезне хөрмәт итә белсәк, бер-беребезгә яхшы мөнәсәбәттә булырга тырышып, иң мөһиме менә хөрмәт булсын иде. Һәр кешенең, һәр кеше тәнкыйтьләгәнче үзе турында уйласын иде. Мин бүген нәрсә эшләдем икән, яхшырак булсын өчен. Мин бүген нәрсә алып килермен бу тормышка дип. Менә мин шуны теләр идем. Һәм сәламәтлек, иң мөһиме, дөньялар тыныч булсын һәм балаларыбыз безне сөендерсен иде. Һәм киләчәк бит балалар кулында. Шуңа күрә без алар өчен барлык менә омтылышларыбызны, барлык теләкләребезне, барлык эшләребезне Алар белән дә бәйләп, алар турында да уйлап эшләсәк иде. Бик зур рәхмәт Миләүшә ханым бүгенге интервью өчен. Рәхмәт. Бик күп матур тамашачы үлеп ярата торган образлар әле сезне алда көтсен. Камал театрына уңышлар телибез, сезгә шәхсән уңышлар телибез барлык спектакльләрегездә, укытучылык эшегездә. Рәхмәт, бик зур. Балаларыгыз сезне куандырып торсын. Амин. Һәм бүгенге тапшыруны әйдәгез йомгаклап куйыйк. Сез ТНТВ телеканалында Сөйләшергә кирәк тапшыруын карадыгыз. Бездә бүген кунакта Галиәскәр Камал театры актрисасы, Татарстанның ат казанган артисты Миләүшә Шәйхетдинова булды. Ә мин исә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.